Qegħdin fix-xahar tal-mejtin u ma nistgħux ma niftakrux fl-erwieħ u l-ħirsa li għal eluf ta' snin ħakmu l-isqaqien, id-djar abbandunati u l-istħajjil tagħna l-bnedmin. It-tim ta' Lsienna tkellem ma' Stefan Mifsud, kittieb li fost l-oħrajn irriċerka t-twemmin tagħna l-Maltin dwar il-ħares. Meta jmut xi ħadd, ir-ruħ tiegħu suppost jew tmur l-Ġenna jew Post ieħor. Jista' jkun li dak ir-ruħ tibqa' fil-post. Bil-Malti dak it-tip ta' ruħ jew jgħidu ruħ kienu jew inkella fatat. Ġifieri fatat ħafna drabi huwa r-ruħ li jibqa' fil-post. Dak huwa differenti mill-ħares l-antik kif konna nafu għax il-ħares huwa spirtu Differenti kompletament. Kien spirtu lanqas qatt ma kien bniedem. Spirtu tan-natura li tuħu over, tuħu ħsieb post partikulari li jogħġobha. Jista' jkun kemm dar, jista' jkun bir, jista' jkun għalqa, jista' jkun anke moħba ta' xi teżor. Dak huwa l-ħares l-oriġinali. U għalhekk kienu jgħidulu jħares għax Bil-Malti ħares tfisser jgħasses. Illum ngħidu gwardjan, tfisser l-istess ħaġa, ma gwardjan ġej bil-Malti, waqt li ħares ġejja mis-Semitku. Il-ħares, peress li hija kelma Semitka, turi li dal-twemmin ġej minn żmien l-Għarab u fil-fatt fil-Afrika ta' Fuq anke llum għadhom ċertu postijiet jemmnu fi twemmin simili. Jista' jkun ukoll li ġej iktar it-twemmin minn żmien ir-Rumani fejn kellhom it-twemmin fil-ġeni Loki li kien l-alla li jieħu ħsieb id-djar u fil-fatt nafu wkoll li ħafna postijiet fl-Ewropa għandhom xi ħaġa simili tal-ħares Malti. Jgħidulhom household spirits. L-iktar ħares li jafqu bih in-nies huwa l-ħares tad-dar. Dal-ħares seta' kien ikun ħares twajjeb u jieħu ħsieb anke dawk li jokkupaw id-dar u seta' jkun ukoll ħares li kien antipatku u għax idejquh in-nies li hemm hemmhekk. Hekk ikun ħares. li kien twajjeb u ġeneruż, kien iħalli rigali lin-nies li joqogħdu fid-dar, inkluż flus, risq tajjeb, u anke deheb. Hekk ikun antipatku, bil-kontra, kienu jgħidu li jsawwat in-nies u jbeżżagħhom. Il-ħares tad-dar kienu jgħidu li dak li jagħtik il-ġid ma tridx titkellem dwaru man-nies għaliex hekk tikxef li hemm għandek il-ħares u qed tuħu xi ħaġa minn għandu. Dak kollu li jkun tak jinbidel fi qxur ta' bebbux. Allura kien hemm ċertu postijiet għal ftit jafu għad ilhom li hekk kienu jkunu jafu li hemm ħares twajjeb ġo fih kienu jfittxuh dal-post biex jixtruh. Illum hekk ikun hemm dar li jgħidu li fiha l-ħares, jibżgħu minnha u ma jixtruhiex. Kien hemm ukoll il-ħares tal-kbir. Kien hemm pereżempju storja ta' ħares fil-kbir ta' Kanxla, Għawdex, fejn dak kellu forma ta' ħmar u hekk xi ħadd jarah imut xi ftit ġranet wara. Imma normalment ħares kellu forma ta' xi annimal, normalment ta' serp iswed, jew inkella ta' xi qattus jew ta' kelb iswed, u ġieli anke ta' bniedem ikrah. Forma oħra ta' ħares kien dak li ngħidulu t-tork tat-taraġ jew tal-kantina, jew inkella t-tork tal-għalqa. Kien hemm ukoll il-ħares tat-teżor, pereżempju fejn kien hemm xi moħba ta'. ta' flus jew ta' deheb, kienu jgħidu li hemm xi ħares hemmhekk jieħu ħsiebha da. Fl-ħirsa bħala ghosts hawn ħafna nies li jemmnu u jagħmlu dawn il-ghost hunts u ghost tours, imma mhux l-istess bħall-ħares li kif konna nafuh mitt sena ilu. Iktar in-nies ħadu twemmin minn barra.